It-tim ta' Lsienna ltaqa' mar-riċerkatur Konrad Fenech sabiex jitkixxef aktar dwar dan il-personaġġ.
Dun Felice jew inkella kif nafuh aħjar Salvatore Felice de Marco twieled fl-għaxra ta' Novembru tal-1715 u miet fil-27 ta' Frar tal-1773. fl-età ta' 57 sena. Minn età żgħira kien jitgħallem kien beda jitgħallem il-Latin u ta' sittax-il sena kien daħal il-seminarju biex jistudja għal qassis. Wara li ħareġ mis-seminarju kien beda jgħallem ġewwa skola Bormla it-teoloġija, il-filosofija u l-Latin. Kien ukoll predikatur apprezzat ħafna tant illi l-prietki tiegħu kienu jiġu ukoll ikkopjati minn xi qassisin. Kien studja l-liġi wkoll Dun Feliċ u nafu wkoll illi kellu ġibda naturali lejn il-poeżija. Fil-fatt kiteb xi poeżiji u kif ukoll hemm ukoll nafu li kiteb xi proża ukoll. Apparti minn hekk Dun Feliċ kien siefer darbtej ġewwa Ruma. fejn hemmhekk kien ippubblika żewġ kotba tal-Knisja. Meta ġie lura Malta kien beda jgħallem jerġa' f'Bormla u kien beda jgħallem il-Latin ġewwa Bormla u biex jgħin lill-istudenti tiegħu biex jitgħallmu l-Latin aħjar kien ħareġ żewġ volumi tal-grammatika tal-Latin però miktuba bit-Taljan biex ovvjament l-istudenti itihom l-għajnuna meħtieġa fil-Latin. Fl-1760 bħalma nafu Dun Feliċ kiteb ukoll il-Qarċilla u dan nafuh minn ittra li ħuh Giuseppe de Marco, It-tabib Giuseppe de Marco kien bagħat lil Ignazio Saverio mifsud, fejn dana kien qallu illi ħuh Dun Felice kellu ġibda kbira lejn il-poeżija, fil-fatt kiteb jgħid li kiteb poeżiji kemm serji kif ukoll burleski, u hemm dan il-matrimonio maltese dak li huwa nafuh bħala l-Qarċilla llum illi għadu jiġri fl-idejn. U Ignazio Saverio mifsud kien ġabru dan il dan il-dramm burlesk u kien kitbu fil-manuskritt tiegħu bl-isem ta' Stromata. Bħala kontribut ewlieni lejn il-Malti nistgħu ngħidu li Dun Feliċ huwa l-pijunier ejja ngħidu hekk, l-ewwel bniedem illi kiteb dan il-matrimonio Maltese, din il-qarċilla. li s'issa nafu bih, jiġifieri, ma jfissirx li qabel ma kienx hemm, però aħna bħala l-ewwel, l-eqdem ejja ngħidu hekk, kitba ta' dan il-dramm popolari nafu biha illi kitibha Dun Feliċ De Marco. Apparti illi minn dokumenti tal-żmien il-Medjuevu il-kelma Arċilla kienet tfisser jew kienet tfisser jew kunjom jew inkella Arcilla imqabbla ma' xi għelieqi li kien hemm fil-limiti tar-Rabat minn dokumenti tal u minn dizzjunarji tas-sekli tas-seklu sbatax, il-qarcilla kienet forma ta' għagħa bil-ġunġlien li kienet tintuża fiż-żwiġijiet antiki. Inti fiż-żwiġijiet antiki kien ikollok il-isapurċissjoni l-għarus u l-għarusa mid-dar għall-knisja. u kien ikollok persuna li li kien ikun qed iġorr din il-qarċilla, din il-qagħa, bil-ġunġlien, illi mbagħad wara kienet tingħata lill-qassis bħala rigal talli żewwiġhom. Matul iż-żmien il-tifsira tagħha nbidlet u saret marbuta mal-karnival, din li nafu llum il-qarċilla. Fil-fatt f'dokumentazzjoni tas-seklu tmintax, f'Agius de Soldanis, pereżempju, If fil-dizzjunarju tiegħu ifissirha bħala għaġina li kienet tkun forma ta' għarusa li wara li kienet tinqara, wara li kien jinqara dan id-dramm burlesk, wara li kienet tinqara l-qarċilla, kienet tittiekel min-nies preżenti. Michel Anton Vassalli itiha tifsira wkoll differenti għalkemm fis-seklu tmintax illi kien illi qal illi l-qarċilla kienet persuna maskerata forma persuna maskerata bħala għarusa, jiġifieri kien ikollok jista' jkun raġel jew mara li kien ikun liebes ta' għarusa.